Waan isin jaalladhuuf isiniif qabee dhufe. Isinis share godhuun wal biraan gahaa. Abii Yuusuf Abdallaah ibnu Salaam Ergamaan haqaa sallallahu alayhi wa sallam gaafa isaan Makkaa gara Madiinaatti bu'an biyyi nabiyyiin dhufe je'ee zuuriyaa isaadhaa yookiin naannoo isaatti nannawee ergamaa rabbiiti je'ee waggaa biyyi isatti naannawe Namichi isaan Nabiyyi je'aniin kun nama dhugaa dubbatu moo nama soba dubbatu tahuun ilaala je'ee deeme. Abii Yuusuf Abdallaah ibnu Salaam Rabbiin isarraa haa jaallatu wogguman akkanatti ilaale namichi nama sobuu mitii je'e. Awwallin waan isarraa dhagahee jalqabni waanin ergamaa haqaarraa dhagahee

waan hedduu nama gammachiisu yoo itti dalaganiif jazaan isaa yookiin damoozni isaadhaa wanni inni irraa dhageessun waan damoozni isaa jannata ta'edha itti hojjechuuf itti qophaa'e eegan himee kanan seen akka naan hin jenneef abdallah ibnu salaam radiyallahu anhu ergamaa haqaarraa sallallahu alayhi wasallam Yeroo jalqabaatiif wanni inni dhagaye yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa aximu xa'aam nyaata nyaachisaa hiyyeessa nyaachisaa jechu kadhataan deebisinaa jechu nama nyaata isinirraa barbaadan deebisinaa jechu sadaqaa godhaa nyaachisaa jedhan wa afshu salaam Assalaamu Aleykum waliin jechuu baay'isaa. Nama hin beekne irrattis nama beektan irrattis laafaadhaa miti obboleeyyan Islaamaa. Jazaan isaa wallaahi hedduu waan guddaadha. Wasilul arhaam fira keessan fufa, fira keessan qaxxala. Fira keessan hin kutinaa. Laafaadha hundinuu jazaa isaadhaatiin yoo wal biratti ilaalle hedduu laafaadha. Kadhumaa wasalluu billeyli wannaasu niyaam. Halkan ka'aa salaadhaa osoo nami rafee jiruu jazaan kana hundaa maali beektu obboleeyyan islaamaa? Tadkhuluu jannata rabbikum bissalaam. Jannata Rabbii keessanii nagayaan sheentani gaafiin maleetti. Nagayaan sheentan jechuudha bar cinqiin maleetti. Gabroottan Rabbii jazaan isaa riyaala kumaatii miti. Kumaaf dhibba shanii miti. Kuma lamaa miti. Fooqii takkaa miti. Makiinaa miti. Makiinaa manaatii miti. Jaartii gaarii takka siif kennuu miti. Maali beektu? Tadkhuluu jannata rabbikum bissalaam. Jannata keeysatti hin dulloomamne, ka keeysan fincaan hin bayamne, ka fincaan keeysan naman dhufne, ka du'i keeysan dhufne, ka hinaaffaan keeysan jirre, ka namni achi keeysatti ka dhalaa haydiin itti hin dhufne, nifaasaan itti hin dhufne, dhukkubi itti hin dhufne, qulqullinnaan, dargammummaadhaan, dargaggummaadhaan dullumatti malee biyya jiraatan, Biyya sani yaa obboleeyyan damoozni saadha riyaala kumaa yookiin kumaaf dhibba shanii yookiin dhibba sagalii yookiin makiinaa takka fooqii takka hin seeyina. Wanni jazaan isaa damoozni isaa hangana guddatu hojiin isaa garuu axcimu xacaam miskiina nyaachisaa ha axcimu xacaam miskiina nyaachisaa

Wannaasu niyaam, namni haala rafee jiruun, tadkhuluu jannata rabbikum bissalaam, yaa Rabbi jannata san nuf galchi. Murteessi gabricha Rabbii, akka miskiina nyaachiftu, khadhataa sit dhufe akka hin deebisne, murteessi gabricha Rabbii, akka salaamta namaan jettu, Hindii Baakistaanii osoo hin jedhin, lammiin osoo adda hin baasin, sabummaan osoo adda hin baasin, nama islaamaa hundaan akka salaamtaa jettu murteessi.

Hogguu ala jirtu keesishii ka sit hin dhokkanne, woggaa keessa jirtu immoo bareedumii alaa ka sit hin dhokkannee je'an. A'addaha Allah gurfattii san Rabbiin ni qopheeysee liman nama maal godheef hi beektu? Gurfattii san nama Rabbiin qopheeyseef osoon sitti hin himiniin dura waan sitti mu'eedu akkatti hojjettu murteeffadhu jazaan kan kee jannataa

Nama halkan ka'ee salaate osoo namni rafee jiruu. Gabricha Rabbii dhugaa dubbachuudhaaf Arabni kumaaf dhibba shan yookiin kuma lama siif kennu yookiin biyyuma jirtanitti doolaara kuma tokkoos haa ta'u doolaara kuma shaniis haa ta'u doolaara kuma dhibba takka siif haa ta'u ka ji'aan siif kennu guyyaan inni miti namni si dalaysiisu namni aangoo sirra qabu sitti dhufee waqtii barbaade hirriibaa si kaafachuu danda'a rahmaaniin immoo hirriibaa isaaf jettee waggaa kaate Gurfaa dhuma hin qabne, dulluma hin qabne, ta alaa keessi ishii mul'atu, keessaa alli ishii mul'atu jazaa siif taasisaa, hojiin kan kee garuu guddaa miti. Ta'abuu hin qabu, akka gaalaa sakaaluu hin qabu, akka manaa nazzafuu hin qabu, hedduu salphaadha. Akka gassaalaadhaa na wirsii hin qabu, akka maashinoota adda addaa natti iyyee hin qabu, ka harabaatu na qabaa hin qabu. Hojiin isaa laafaa, jazaan isaa gurfaa jannata keessaa, taakkuu jannata keessaattu dunyaa tanaa fi waan dunyaa tana maraa caala. Gabricha Rabbii murteessi. Akka nyaata nyaachiftu. Akka saddaqattu walumaa galattu. Akka salaamtaa namaan jechuu baay'istu. Akka osoo namni rafee jiruu halkan kaatee Rabbii keetii jettee salaattu. Ayyama Rabbiitiin jazaan kee jannata biraa gurfaa jannata keessaati ta ergamaan Rabbii odeyse. Hadiisa kana Ibnu Maajahtu nuu gabaasee sahiihi je'eenii jira. Gurfaa jannata keessaa yoo argachuu barbaadde waanan sitti himee ergamaan haqaa nutti himee nu ga'ee kinoo sitti hime kan ittiin hojjedhu.

Sagantaa tiyya osoon hin xumuriniin dura Yaa Rabbi nama nyaata nyaachisu nu taasisi Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin Yaa Rabbi nama salaamtaa baay'isu nu taasisi Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin Yaa Rabbi nama fira fufu nu taasisi Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin Yaa Rabbi ja'alna man yaquum wayusallii wannaasu niyaam nama soo namni rafee jiruu hirriibaa ka'ee salaatullee Yaa Rabbi nu taasisi Aamiin Hadiisa eda sin barsiise keessatti namni ofii ka'ee rahimahullah rabbiin rahmata haa godhu namicha ofii ka'ee wa'ayqadha kan kaase ahalii isaadhaa kaasee salaata halkaniitti kaasee ka'a salaadhaa kan jeen rabbiin rahmata haa godhu jedhan rahmata san kee haa naqu yaa jaarsa amma oon irra jirtu tagartee jaartiin tee raftee jirtu ishiis kaasii ofii keetiis ka'a salaadhaa Rahmataa ergamaan rabbi jiru san keessa rabbiin si haa galchu gurfaa jannata keessaa rabbiin siniif kenna rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ilmoo namaatii miti waan waadaa sheene hin dhiisu ka'ii salaat ka'ii salaadhu fakkari osoo arabi dhufte yookiin namni aangoo sirra qabu osoo dhufe hin kaata rabbii tirri rabbii jettee hirriibaa ka'uu dadhabde namni kabajaa isaaf qabu odoo dhufee hirriibaa ka'i Leyli salaadhu leyli salaadhu miti ka'iiti waan tahe wayii na gargaari sin jedhe yoo hin gargaartu rabbii ija tana siif kenne galata isaa galchee fixuu hin dandeenye hirribaa ka'uun situ ulfaate os olfa olf saalfadhu gabricha rabbii nama halkan ka'ee salaatu rabbiin nu haa taasisuu salaanni halkanii immoo hanga dandeetiitiin salaattama Salaata Ishaatiin booda takkaan wataruu dandeeysa, sadihiin wataruu dandeeysa, shaniin wataruu dandeeysa, torbaan wataruu dandeeysa, sagaliin wataruu dandeeysa, kudha takkaan yoo watarte irra siif caala. Gabricha Rabbii akkaataan isaadhaa raka'aa lama lamaan salaatteetii fakkeenyaaf yoo shan salaachuu barbaadde lama oggu lama salaattee tokkotti dabalta shan taatii yoo torba barbaaddu salaachuu barbaade lama lamaan oggu sadi salaattee takkatti dabaltii torba taatii